Mae hyfedreddau cyd-dibynnol wedi cael eu defnyddio i ddatblygu y deilliannau cyflawniad ac maent yn ganolog i ddilyniant ym mhob cam o ddysgu mathemateg. Yn y gorffennol, mae tueddiad i'w llinyn datblygu ymresymu rhifyddol, gael ei weld fel rhywbeth ychwanegol Yym, er enghraifft, addysgu'r cynnwys yn gyntaf ac yna ambell dasg ar y diwedd i, i ddatblygu rhesymu ac i weithio'n fathemategol. Nod yr hyfedreddau yw i integreiddio y beth a'r sut. Yy, maent yn cynnig fframwaith i drafod y wybodaeth, sgiliau a'r profiadau sy'n gyfystyr â hyfedredd mathemategol. Mae dealltwriaeth gysyniadol o pam mae mathemateg yn gweithio a'i natur gysylltiol yn hanfodol. Mae dysgwyr sy'n meddu ar ddealltwriaeth gysyniadol yn gwybod mwy na dulliau a ffeithiau ynysig. Wrth iddynt gael profiad o syniadau mathemategol cynyddol gymhleth, dylent yna adeiladu, dyfnhau a chysylltu'r cysyniadau. Mae dysgwyr yn dangos dealltwriaeth gysyniadol drwy egluro a mynegi cysyniadau, dod o hyd i enghreifftiau neu anenghreifftiau, a thrwy gynrychioli cysyniad mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys cynrychioliadau llafar, diriaethol, gweledol, digidol a haniaethol. Mae cyfathrebu â symbolau yn, yn gleifiol i fathemateg. Mae, mae defnyddio system symbolau i fynegi, darllen a dehongli mathemateg yn allweddol, yn enwedig wrth i ni symud i'r oes digidol. Dylai dysgwyr ddeall bod y symbolau maent yn eu defnyddio yn gynhyrchiadau haniaethol a dylent ddatblygu mwy o hyblygrwydd wrth iddynt gymhwyso a defnyddio amrywiaeth gynyddol o symbolau gan ddeall confensiynau'r symbolau y maent yn eu defnyddio. Mae cymhwysoedd strategol yn ymwneud gyda ffurfio a datrys problemau. Dylai dysgwyr feddu amrywiaeth o strategaethau i ddatrys problemau. Gallai hynny gynnwys llunio diagramau, creu rhestr systematig, ffurfio hafaliad, defnyddio model Barr, defnyddio cynnig a gwella, gweithio'n nôl ac yn y blaen. Dylai dysgwyr ddod yn gynyddol annibynnol wrth nodi a chymhwyso strwythurau o syniadau mathemategol sydd wrth wraidd problem er mwyn gallu dyfeisio a gweithredu cynllun i'w datrys. Mae rhesymu rhesymegol yn ymwneud gyda esbonio, cyfiawnhau a phrofi atebion. Mae o hefyd am berswadio eraill a bod rhywun yn addasu i feddwl ei hun wrth wrando ar eraill neu wrth gymharu atebion gwahanol. ymrhesymu yn ganolog i fathemateg ac, ac yn sylfaen ar gyfer meddwl yn fathemategol. Dylai'r cyfiawnhad a'r profi ddod yn gynyddol rhaniaethol gan symud o esboniadau llafar, gweledol neu ddirieithol i gynorthwiadau rhaniaethol sy'n cynnwys symbolau a, a confensiynau. Nid yw ffugurdel yn golygu gwneud rhywbeth yn gyflym, e, mae o'n ymwneud efo cyfrifo mewn ffordd hyblyg, effeithlon ac yn fanwl gywir. Dylai ffugurdel adeiladu ar ddealltwriaeth gysyniadol a, ac wrth i ddysgwyr brofi deall a cymhwyso cysyniadau a pherthnasau sy'n gynyddol fwy gymhleth, dylai eu ffugurn wedyn wrth gofio ffeithiau, perthnasau a thechnegau wella. O ganlyniad, dylai'r ffeithiau, perthnasau a thechnegau a ddysgwyd ynghynt fod wedi'u hymsefydlu'n gadarn a dod yn gofiadwy ac yn fwy defnyddiol. Mae yna gonsensws rhyngwladol o'r cynnwys wrth addysgu mathemateg, ond nid ar sut y gallai ei addysgu. Mae cynllunio ac addysgu ar gyfer y pum hyfedredd yn golygu y bydd athrawon Cymru yn ffocysu ar y sut yn ogystal â'r beth. Mi ddylai datrys problemau a rhesymu fod yn rhan o'r cynnwys yn hytrach na rhywbeth sy'n ychwanegol. Mae angen osgoi triciau sy'n gallu bod yn fanteisiol yn y tymor byr, dylid addysgu mathemateg a rhifedd mewn ffordd sydd yn gynaladwy ac yn paratoi dysgwyr at fywyd go iawn. Um, mi ddylai athrawon gefnogi brwydro adeiladol wrth ddysgu mathemateg er mwyn annog dysgwyr sy'n derbyn sialens um, yn ymdrechu ac yn gweld mathemateg fel rhywbeth sy'n sy ddefnyddiol ac yn werth chweil. Ac ochr yn ochr efo'r hyfedreddau mathemateg, mi ddyla hynny sicrhau cwricwlwm lle mae'r myfyrwyr yn ganolog a, a lle mae'r dysgwyr yn, yn gwneud mwyafrif o gwaith.